Maitei rory, mba'éichapa jahechamíta ñane rembiaporã ko árape guácho, jajesarekóta ta'anga rehe ha ñamoñe'ẽ umi ñomongeta oĩva ipype. Observemos la imagen y leemos el diálogo que está teniendo. Moõ piko pya'ete oho kuehe ñane irũ kalo? Moõ mboho, opoi pýgui ha jepa. Ipo'i la piola ko'ã mitãme. Upéi jaha ambue roguépe he'i péicha, Perurima ombotavy ramo guare añáme, Pedro jamintió al diablo. Ñamoñe'ẽ. Peteĩ ko'ẽme ohasa ohóvo perurima róga rovái rupi María, José ha Jesús mitãmi peteĩcha vulromi ári, ha osẽ perurima oporandu chupekuéra, Moõ piko pya'ete peho peína? Opyta hikuái ha he'i José, Roho ningo aipo Egíptope, aña ojukasegui ko ore mitãmi ningo roñani rohóvo upe gotyo. Ohasáje hikuái ha okañy rire upe tape jerérepe oho pe rurima ogueru peteĩ yrupe, ha pype tanimbu. Oho jeko ombogua upe chaburro pypore ári, ha upéi oho jey oguapy oĩ haguépe, upe riremi Ou Magaña peteĩ kavara ári ha oja oporandu Perúpe, Nde rehecháipa peteĩ kuñataĩ? Peteĩ karia'y ha peteĩ mitãmipa ndohasái ko'ág̃a rupi peteĩcha vúrro ári ou kuri hikuái. Perú osẽ he'i chupe, Héẽ, ahecha, ha katu ymáma ohasa hague hikuái ko'ág̃a rupi. Nde rehupytymo'ãvéima chupekuéra. Mba'éicha piko ndahupytymo'ãi? Ko hapykuérikuéra mínte aju va'ekue hína, he'i kuri aña, E, ha ndachegueroviáirona eju ápe tahechuka ndéve hapykuérekuéra, he'i Peru ha ogueraha aña mesa vúrro pypore oĩhápe. Na'ápe hína, nderehechái piko ma'e misa vúrro pypore itujáma ha avemaitéma voi. Upémarõ je'e. ombojere aña tuja ikavara ha oho jey ou haguévo. Néi, upéicharõ ñe'ẽ poty oñe'ẽ hína pe ru ombotavýirõ guare añáme. Entonces la lectura habla de Pedro que es muy ingenioso, que es muy audaz, le engañó al mismo diablo, dice, ¿verdad? Que pasado un día pasaron en frente de él, frente de su casa,

Cabra y volver hacia donde vino. Amén. Upéi he'i, Hembiaporã, emoñe'ẽ rire después de la lectura. Eheka mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ, busco el significado de esta palabra, pypore, yrupẽ ha pykuerikuéra. Emoñe'ẽ mba rire moñe'ẽrã Perurima ombotavýre ombo'ere añáme, embohovái porandu, después responder la pregunta. He'i péicha, Mávapa ohasa pe rurima róga rovái? Quién pasó frente a la casa de Pedro? Mba'épa oporandu chupekuéra pe rurymá? Qué le preguntó Pedro? Mba'ére oñani hikuái Egipto gotyo? Por qué estábano yendo hacia Egipto? Mba'e ojapo pe rurymá ombogue hag̃ua hapykuérekuéra? Qué hizo para borrar la pisada de las huellas? Mba'épa pe ru he'i añáme? Qué le dijo al diablo Pedro? Mba'épa ojapo aña ohechávo tapykuére? Qué hizo el diablo cuando vio la pisada, el rastro? Mba'e renepa perurima ombotavy añáme? Por qué le habrá mentido? Ndéro perurima mba'épa rejapóne? Si vos fueras, si eras Pedro, qué hubieras hecho entonces en esa situación? Emoñe'ẽ jey rire moñe'ẽra'e ha imbykymi mba'e, mba'épa oiko ra'e pe káso iñepyrũ guive ipaha peve. Entonce, vuelvo a leer y escribir brevemente, verás, el inicio, desarrollo y cierre del caso, verás. Upéi he'i, Mandu'arã, Perurima rehegua káso ningo hetaiterei oĩ, opavave umi kásope ha'e iñakãhatã ha oñembohory katu oimeraẽrare ojuhúvare. Ko'ápe jaikuaamíta peteĩva umi.

Néi, echárõ pues añemohu'ã ñane rembiapo ko ára pegua, aguyje po'a peẽme g̃uarã.